Felly, gaeth croesawu chi unwaith eto i, uh, i sgwrs. A Meilir sydd efo fi heddiw, Meilir Geraint. A croeso i ti, Meilir. Um, a diolch i ti am, am ddod i ymuno ac i ni sgwrsio am beth mae'r arglwydd yn wneud uh, yn dyfywyd di ac yn diwynidogaeth di. Felly, croeso i ti. Croeso i ti. Ie, yeah, diolch yn fawr, diolch am y gwahoddiad, mae'n gret i allu rhannu a, a bo yma, so diolch i ti. O, oh, mae'n gret gael chdi efo ni. Um, Branda, lle dwi'n dwi licio dechrau ydy just i'r um, gael syniad o pwy i ti, bobl gael syniad o pwy i ti, a just lle ti di dod, beth ti'n neud, just Felly, yn fyr, dwi'n dweud yn fyr, 3-4 munud, um, rhannu efo ni pwy, pwy wyt ti, neu Elira, beth ti'n neud, a be, be, be, sut mae'r arglwydd yn dy, yn dy arwain. Ti
Wrth gwrs, uh, so fel ti wedi dweud yn barod, Meiri'r Geraint dwi, dwi'n byw ym Mhont y Pryd. Um, dwi'n weinidog fan hyn uh, mewn capel o'r enw Coedpen Main Community Church. Um, a dwi hefyd yn gerddor ac yn sgwennu caneuon. Um, dechreuais i yn weinidogaeth um, yn sgwennu caneuon drwy'r Saesneg. Dechreuais i weinidogaeth yr enw Noise Ministries. Um, dwi dal yn neud, um, dwi dal yn perfformio'r caneuon yna nawr ac yn y man. Ond cwbl o flynyddoedd yn ôl, ti jyst yn teimlo'r arglwydd yn fanog i ddechrau sgwennu yn y Gymraeg. Uh, felly, ers, uh, o, dwi'n siŵr, cwbl o flynyddoedd nawr, dwi'n bod yn sgwennu yn y Gymraeg hefyd, ac uh, dechreuais i yn ystod cyfnod lockdown, dwi'n meddwl, uh, band o'r enw Adlais, a uh, dyn ni'n sgwennu caneuon addoli Cymraeg, um, a wedi rhyddhau nhw ar, ar Spotify a bob dim, a wedi cynnal nosweithu o addoli. Um, so nawr dwi'n jyst yn trio, um, yeah, dal yn gweddio a meddwl lle mae Dyw yn arwain. Um, dwi'n dwlu ar arwain addoliad, dwlu ar sgwennu cyneuon, ond dwi hefyd yn uh, wrth y modd yn arwain y capel fan hyn, felly yeah. um, a pregethu a bob dim, felly ie, yeah, gen i weld ble mae Dyw yn uh, arwain, ond uh, yeah, dwi wedi cael cyfle i wneud cymaint o bethau swn i byth yn meddwl bod fi wedi gwneud, diolch i'r arglwydd, so mae'n uh, just roi'r gogoniad iddo fe. Lyflu, lyflu. Dwi wedi dod ar dy draws di efo er caneuon ti di, ti di sgwennu, yn allai ddysio ar draws di. Um, dwi'n meddwl yn lockdown oedd llanw gafodd o'i recordio yn Cersalem, yn Gynarfon. Oh. Ac yna lle ddillio dy draws ti gynta. A nes i feddwl, wow, wow, pwy di'r boi yma? Dod o Gynarfon, yna fe, pwy di'r boi yma? Ti'n fo? Um, ac, ie, uh, yeah, ond nes i ddechrau gwrando, ac yr, yr gan gyntaf glywys i oedd Ysbryd Glan. Okay? A waw, nath honno am wythnosa weinidogaethu i fi. Nwedig yn, yr, yn y cyfnod yna, ti'n gwybod, lle oedden ni uh, ddim yn cael mynd allan uh, yeah. llawer, anyway. A so dwi'n dynabod ti, dwi'n dwi, yn gwerthrogi bod gen ti weinidogaeth sydd yn fwy na cerddoriaeth, cos fel ti wedi dweud, ti'n arwain eglwys yn Hont y Pryd. Ond be, dwi, be swn i'n licio i ganolbwyntio efo ti ydy dy weinidogaeth gerddorol um, mm. uh, gen ti. Okay? A just i, i glywed dy galon di efo be di'r be di alwad ti'n deimlo ar dy galon di, be di dy weinidogaeth di, be di dy, be di dy vision di, um, dy weledigaeth di, ynglyn â'r ochr yma. Um, felly, da ni'n dod o bob dim i mewn i ffocws o. Nawr bod gen ti nifer o beth am dymlaen, a ni'n yeah. just bod ffocws ar yr uh, weinidogaeth cerddorol. Felly, be di dy weledigaeth di, beth sy'n ar dy galon di, beth sy'n pwys ar dy galon di efo yr weinidogaeth gerddorol yma? Um... Ie, yeah, uh, fel wedys i, cwbl flynyddoedd yn ôl, pan dechreuais i sgwennu caneuon ond nhw'n nhw'n Saesneg, dwi'n mynd i capel iaith Saesneg, os chi'n naturiol nes i sgwen, dechrau sgwennu stwff i berfformio a'i rannu gyda'r capel adre. Uh, ond o'n i'n gwneud uh, internship ar y pryd, a o'n i'n sgwennu caneuon, a cofio gyrru tuag at Briste a just yr gan yma yn kind of just disgyn mewn i'n pen i rhywsut, a dde'n Gymraeg. A oedd yn odd, cos o'n i ddim yn sgwennu yn Gymraeg ar y pryd. A dwi'n meddwl, mae'n ddiddorol, so sgwennu i'r gan, can o'r enw wrth i mi edrych ar y groes. Um, si rhan i hwn gyda cwpl o bobl ar yr ochr Gymraeg, a yeah. nath nhw ddweud bod na, fyse fe'n wych i cael mwy o caneuon fel hyn yn y Gymraeg, o pobl o Gymru, Cymru Cymraeg yn sgwennu um, caneuon sydd wedi cael ei sgwennu yn wreiddiol yn y Gymraeg. Um, achos dwi'n meddwl yr, yr alwad a'r, ar weledigaeth yw dwi'n bod yn gret bod ni fel Cymru yn gallu cyfieithu'r caneuon mae pawb yn mm. nabod o'r Saesneg neu pa bynnag iaith i'r Gymraeg i allu canu yn ein oedfaon uh, a bob dim. Ond dwi'n gweld bod e'n bwysig i sgwennu caneuon allan o'r, or wlad a mm. gan y Cymru Cymraeg i'r Cymru Cymraeg i allu addoli dyw yn ein iaith ni a caneuon sydd wedi cael ei sgwennu yn y Gymraeg yn wreiddiol. Dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig a bod hwnna'n bwer yn hwnna. So dyna'r weledigaeth yw, yw i alluogi Cresnogion uh, drwy Gymru i, i allu addoli Dyw gyda'r caneuon sydd wedi cael eu sgwennu yn y wlad yma. Um, a, i cael, a i alluogi Cresnogion i allu... Roeddwn ni'n sgwrsio jyst cyn dechrau recordio, wedys ti bod ti'n gallu mynd amser hir nawr ddim yn defnyddio Saesneg i addoli, mm. ti'n gallu defnyddio y Gymraeg, a mae hwnna wedi dod allan o'r weledigaeth yma. Mm. Mae ni eisiau rhyddhau cerddoriaeth i Cresnogion drwy'r wlad allu wrando ar yn y car, yn y gegin, ble bynnag, a clywed cyneuon Cymraeg i allu addoli Dyw yn ei hiaith, yn ei mamiaeth. Um, mm. So hmm. dyna'r weledigaeth a dyna dyn ni eisiau gweld mwy um, yn y dyfodol. So. Lovely, lovely. Cos dwi'n dwi, dwi gweld yn hyn, dwi'n yn gorfod mynd i'r ochr Saesneg rwan. Mm. Ti'n gwybod? Ie. Yeah. Um, yeah. A just i, i, i glirio hefyd, hyd yn oed, dyda dwi dau blynedd yn ôl, pe fi eisiau ar dy draws ti tro gyntaf, a fi'n dweud, pwy di'r boi yma? Just, dwi'n gwybod, oedd bobl eraill yn nabod chdi cyn hynna. Tro gyntaf ddi si yn nabod ti, oedd, ti'n gwybod, tai blynedd yn ôl. Ond dwi'n gwybod bod pobl yn, di, di, di dy weld ti'n dod ac yn, yn cyfansoddi ac yn, yn gwerthfarogi ti, ti'n gwybod? Um, Cos dwi'n teimlo yn meddwl amdano fo, be dwi wedi weld, a na i ofyn i ti os ti'n cytuno fe neu feidio, um, geis i'n wyn i fyny mewn capel traddodiadol yr hen ymyna. Okay? Mm. A dwi dal wrth y modd efo hen ymyna. Cos maen nhw'n hitio fi. Dwi'n dwi uh, ei glywaf dyna'r lais. Um, Fyddai'n gwrando ar hwnna'n aml. Mae'n mynd â fi'n ôl um, i, i gen i'n tyfu fyny, ond hefyd hwnna oedd yn emyn Petidis, be ni'n cael o'n medyddio, be hwnna oedd yn emyn. Felly dwi wrth y modd efo hen am yna, a mae'r ma geiriau, a mae'r ma r, er, er, tôn, mae bob dim, mae'n hyfryd. Okay? A wedyn, So ti di, dwi wedi gweld o'n dod o heb fanna i dyda'r 70au, 80au, lle yna lot o gyfieithu o'r Saesneg, a da iawn i hynny oedd yn cyfieithu, mm. uh, cos yna'n byd arall. Ond wedyn, dwi wedi gweld bethau yn symud ger i fyny eto, sef boes ydych chdi, yn dechrau cyfansoddi yn wreiddiol yn y Gymraeg. Ti di notisio hynna ta jyst y fi sydd wedi weld o? Ie, yeah, mae'n anodd, pam ti yn y rhan o fe, mae'n anodd i weld o'r tu allan. Mae'n haws i rywun fel ti, dwi'n meddwl, i, i sy'n edrych o'r tu allan. Dwi jyst yn trio bod yn ffyddlon i bum a dyw di roi nghalon, ar ynghalon i a y doniau mae Dyw di roi fi. Ond ie, yeah, o'n i jyst yn gweld un bwysig um, o'n i yn sgwennu stwff fel Cymru yn, yn Gymraeg yn reiddiol. A fel y ti'n dweud, dwi'n dwlu ar yr hen emynau fyd, a mae yna bwer yn y canel, a mae yna eneiniad ar yr emynau yma. A dwi'n meddwl weithiau mae'n rhwystredig pan mae pobl yn gweld rhywun yn trio sgwennu stwff newydd, bod nhw'n meddwl bod ni'n trio cael gwared o'r hen draddodiad, ond diwna ddim yn wir. Mae fe yn ogystal oh, ar yeah. hyn y fyny yeah. bod na gyfoeth mewn canu caneuon newydd hefyd, a mae Duw'n yn galw ni trwy'r Beibl, trwy'r Salme, i ganu can newydd i'r arglwydd. So dwi'n yeah. meddwl o fewn hynny, dyna rhan o, o'n gweledigaeth ni fel adlais hefyd yw i, i wneud hynny. Pan ddechreuon ni adlais, wnaethon ni rhyddhau fideo jyst yn darllen trwy Salm 96, sydd eto jyst yn un arog ni i ganu can newydd i'r arglwydd, a dyna'n calon ni yw i addoli'r arglwydd mewn pa bynnag ffordd. A dwi'n deall bod rhai pobl yn, yn cysylltu gyda addoliad mwy trwy'r hyn yma ne, ond eto dwi'n meddwl bod na bobl sydd yn, mae ma na alwad a mae yna um, eisiau caneuon newydd a mae pobl yn dwlu hmm. ar y ffaith bod nhw'n gallu addoli diw yn y Gymraeg mewn ffordd ffres. A dwi'n meddwl bod yna le i'r ddau, a dwi'n meddwl bod e'n bwysig oh, i ni gofio oes, hynny. Oes, oes, oes, oes. Mae yn ffres, mae yn ffres. So nes di rannu yr, er, yr er gan gyntaf geis di, nath, nath i just dod, a nes di sgwennu hi, a nes di rannu hi. Um, dwi ddim paratoi ti'r cwestiwn yma rwan, oce? Okay? Ond os a, os a batrwm i ffordd ti'n yn sgrifennu, um, ti'n gwybod, uh, ti'n gwneud rhywbeth yn bwrpasol, sef, wrth gwrs, ti'n gwylio amdano peth. Ond os a ffordd mae cynnion yn dod i ti, um, os a batrwm yna, ta, just random, diolch. Um, mae gallu bod bach yn random weithiau. Fel arfer, wneud syniad ddod neu, neu rhyw fath o phrase neu rhywbeth ddechrau. Ond amlwg, yn aml, wneud e ddod o fyddai'n darllen trwy'r ysgrythyr mm. a wneud na benod neu uh, wneud adnod just really siarad y feirdd fel os yna'n mm. gred i allu canu hwn. A, yn, mae yna gan sgwennu sir enw um, uh, Dy gariad tragwyddol di, a mae hwnna'n syth allan o rifeiniad penod wyth. Just yeah. pob dim, dim byd yn y bydysawr yn gallu'n gwahanu ni, o dy gariad di, a ni jyst yn darllen hwnna fel, os yna'n gret i ganu hwn fel um, just stafell llawn o bobl yn just datgan y gwirionedd yna. Um, so yn aml, mae'n dod yn syth ac yn o'r Beibl i fi, dyna dwi eisiau neud yw. A reswm o'n eisiau galw'r uh, weinidogaeth cerddorol Gymraeg adlais yw i adleisio o gwirionedd mae Dyw wedi hmm. datguddio i ni yn ei air. Just adleisio o'r gwirionedd yna nôl ato fe. Um, dyna syniad tu ôl adlais. Felly dyna, dyna nghalon ni yw bod e'n feibledd um, a trio bod yn ffyddlon i, i, i air Dyw. Um, so ie, yeah, patrwm yn gallu y newid a gyda'r ysbryd glân y gan nes di gyfeirio ati, um, bryd hynny nes i just sgwennu neges ar y Facebook ar y pryd a dweud Crisnogion Cymru, os na unrhyw beth sy'ch chi'n hoffi gweld mwy o gyneuon um, amdano yn y Gymraeg, yn y capel Cymraeg, a un o'r uh, atebion o, swn i'n dwlu weld mwy o gyneuon am yr ysbryd glân. Mm. Felly, hmm. dyna'r beth sy'n mor dda am sgwennu stwff gwreiddiol yw bod ni'n gallu clywed be mae Cymru angen, beth yw'r angen yng Nghymru yn ein gwlad ni, a dyn ni'n gallu sgwennu caneuon yn uniongyrchol i ateb hynny. Um, a mae, ma, ma, fel y ti'n dweud, mae'r gan a di really siarad ta calonau pobl a bendithio pobl. Um, eto, pob clod i ddiw, ond mae jyst yn gret i weld pobl yn cael ei bendithio gan y caneuon yma sydd wedi cael ei sgwennu yn ein iaith ni. Um, ac yn ei weld be mae'r dyfodol yn, yn dod. Mae, hynna, mae honna'n un o'n uh, ffefrynnau hefyd, dy gariad tragwyddol di. Mm. mm. Dwi'n meddwl nes i textio chdi. do, do, do. Do, ti tri, chwe mis yn ôl, allan dweud, o, mm. diolch i ti am hon. Cos mae'n gwyn i dibeithi i, i fi, ti'n bo? So, ti'n arwain eglwys yn y Saesneg yn mm. uh, Coed Pen Maen, yeah. um, sydd yn Pont y Bryd. Felly, faint o gyfle wyt ti'n cael i, i, i chwarae ac i arwain addoliad yn y Gymraeg, felly os wyt ti'n iawn eglwys Saesneg, pa, pa gyfleoedd wyt ti'n cael? Dim, dim lot o wythnos i wythnos i wythnos yn amlwg, right. ond um, dros y blynyddoedd diwetha, dwi wedi cael y pleser o allu cysylltu gyda mwy o'r um, cylchoedd Cymraeg. Um, yeah, dwi, dwi wedi gwneud lot o cysylltiadau, lot o ffrindiau dad y fi dros y wlad nawr. Um, i ddechrau trwy mynd i lefydd fel Llanw, mm. um, a arwain addoliad fyna a galluogi fi rannu'r calon a'r caneuon fyna. Um, a fel adlais wedyn, ers i ni ddechrau adlais, dyn ni wedi bod dros y wlad, dyn ni wedi bod i Carsalem yn Canarfon, bod i Aberystwyth, um, a eto fel pam mae yna angen, pob tro mae rhywun eisiau gwneud noson o addoliad, dyn ni'n fwy na hapus i fynd. Dyn ni'n dwlu ar Wyn Addolyd yn y Gymraeg. Dyn ni'n dwlu gweld pobl yn canu'r cynnau yma um, yn y Gymraeg a ddoli diw mewn ffordd ffres yn ein iaith ni. Felly, pan mae yna angen, os mae rhywun eisiau cysylltu i cael nos yn o addoliad gyda cynnau newydd Cymraeg, dyn ni wastad, os dyn ni'n gallu, yn mynd i ddweud wrth gwrs, so ni'n dwlu gwneud. Felly, ie, yeah, Yn awr ac yn y man yw'r ateb, dyw e ddim yn rhywbeth dyn ni'n neud trwy'r amser, ond eto pan mae'n gyfle, dyn ni wrth yn bodde. Um, felly, neu ni fynd fel band a just neud hynny. Yeah. Felly, os oes rhywun yn gwrando ar hwn rwan, ac yn chwilio am rhywun i arwain uh, addoliad yn y Gymraeg sydd yn, yn wreiddiol, Chdi di'r boi. Chdi di'r boi. Ie, yeah, allan nhw gysylltu gyda fi yn uniongyrchol yeah. neu cysylltu gyda um, tudalennau adlais um, ar Facebook neu be bynnag. Yeah. Uh, a just gofyn y cwestiwn a gobeithio allan ni wneud rhywbeth yeah. a just addoli diw'n gyda'n gilydd yna'n calon ni. Ie, yeah. cos yna, yna sydd yn, uh, yna sydd yn calon y peth ynddo, sef addoli diw. Um, yeah. Felly, ie, yeah, ie. Yeah. Sut, sut wyt ti, o ti di rhannu rhywfaint chwarae teg i chdi am yr ffrwyth sydd yn dod allan o be ti'n neud? Ti'n gwybod, um, o pobl, wel, dwi'n gweld ffrwyth ohono fo, dwi'n dwi, dwi esiampl o'r ffrwyth, cos mae'r mae, mae er, beth ti'n gyfansoddi yn yn gwyniadygaethu i fi, ti'n yn yn amser uh, personol, devotion personol efo'r arglwydd, pe bydda i'n mynd, mynd at ti'n rhywbeth i, i, i addoli, sydd yn helpu fi addoli. Sa, sa rhywbeth arall um, sydd yn daro di o yr ffrwyth y ti'n weld um, o'r, or caneuon mae ti yn gyfansoddi? Ti'n meddwl bod chdi wedi ti di, ti di deud bob dim? Ie, yeah, na, fi'n meddwl, fel, fel bod ti di dweud, um, mae jyst yn neis bod pobl yn gallu defnyddio'r cynnau yma yn, yn ei amser nhw gyda'r arglwydd. Mm. Um, a dyna'r ffrwyth o'n eisiau gweld, uh, bod, bod dim rhaid troi i'r Saesneg i allu cael i clywed can addoliad, um, a nawr mae yna ma, na, gyfle, os dim yn amlwg, all pobl rand ar be bynnag maen nhw eisiau, ond mae'r opsiwn yna, a dyna, dyna be oedd yng nghalon ni, oedd ni'n gweld, os dim, os dim lot o adnoddau, os um, mae pobl eisiau gwrando ar stwff Cymraeg, a just o'n i'n gweld, pam dechreuais i sgwennu stwff yn Gymraeg a rhyddhau stwff yn Gymraeg, fi'n cael negeseuon o bobl yn dweud, oh, diolch gymaint am hwn, a fe jyst yn dangos i fi gymaint o angen oedd na, um, a so mae wedi bod yn bleser, a nath ni rhyddhau album cyntaf adlais uh, llynedd, um, just dros blwyddyn yn ôl nawr, so mae hwnna ar Spotify, pobl allu defnyddio. Ie, yeah, rhannu mwy am hynna, er mwyn i pobl gael, gael clywed, ti'n gwybod, os, os dyn nhw eisiau cael gafal ar, ti'n gwybod, beth ti'n gyfansoddi, os dyn nhw ddim yn gyfarwydd yn barod, rhannu pyn bach am hynna, wrth wneud i. Ie, yeah, so, um, fel, fel wedi ti, nath ni ddechrau adlais, um, so dwi'n sgwennu a um, mae Cadi Gwyn o um, Carsalem Carnarfon yn reiddiol hefyd yn, yn sgwennu. Um, a nath ni, na ni jyst yn meddwl, o'n i'n gweld yn ystod lockdown bod pobl yn rhyddhau caneuon dros y wlad, Cadi'n enwedig weles i stwff hi. A ni'n meddwl, wel, mae yna angen i creu mwy o'r nodau yn Gymraeg. So pam na gen i'n gweithio dyn gilydd, o'n i eisiau gweld un lle lle roedd y cyneuon newydd mae gyd yn dod, cos oedd pobl yn sgwennu, ond o'n nhw bach yn fractured, oedd rhywbeth mas fan hyn, oedd rhywbeth, oedd, e, oedd neb yn gwybod ble i edrych, lle nawr fel band, mae'n hawdd, dych chi'n gallu mynd ar Spotify, YouTube, a edrych ar addoliad adlais a welwch chi'r cyneuon yma. Um, so ie, yeah, ers tua uh, Tair, pedair mlynedd, dyn ni wedi bod yn gweithio dyn gilydd i creu'r band ma, i sgwennu'r caneuon ma. A wedyn llynedd, gathen ni'r cyfle, pobl wedi bod yn hael iawn yn cefnogi'r gwaith yn ariannol i ni chi fynd i'r studio proffesiynol, cos eto'r weledigaeth i fi oedd dwi eisiau gwneud Tony swnio'n rili really dda, dwi ddim hmm, eisiau mm, i setlo ar um, quality. Da so, o'n eisiau mynd i studio proffesiynol, so, a nathon ni hwnna, a, a fel o'n i'n dweud, pobl yn hael iawn. yn helpu ni'n ariannol i wneud hynny. Recordio ni 8 can, a nath ni rhyddhau hwnna uh, haf diwetha. So mae hwnna ar Spotify, os ydych chi'n teipio addoliad adlais um, yn Spotify, welwch chi'r album o'r enw Dygari at Rogoeddol Di, yw enw'r album. Mm. Um, ond hefyd mae yna cwbl o'r cyneuon ar, ar YouTube hefyd, os ydych chi'n edrych amdanyn nhw. Dwi'n gwybod ddim pawb yn defnyddio Spotify, a maen nhw ar YouTube hefyd. Mm. Felly, ie, um, yeah, swn i'n ag pobl os ydych chi heb clywed y caneuon yma i yeah. rand ar nhw a dwi eisiau gweddio bydden nhw'n fendith ac yn fendith diolch amser chi gyda'r arglwydd. Ie, yeah, just i, i, i ni ti'n glir, addoliad adlais, cos mae yna adlais arall uh, yna dwi wedi dod â draws. So addoliad adlais uh, maen nhw'n yeah, chwilio. Dyna'r broblem ffind i si, a ni fel, ah na, mae yna band arall, felly nethon ni just... Uh, no, mae'n mae, mae just yn, yn glir beth dyn ni'n neud hefyd, so dwi e ddim yn beth drwg. mae yna'n glir beth a pwy ydyn ni a beth ydyn ni eisiau gwneud. So, addoliad adlais os ydych chi'n edrych, ia. Yeah. Lovely, lovely.
So, efo'r dyfodol wan de, um, sut sa ti yn gweld, um, sut sa ti'n licio gweld yr arglwydd yn, yn mynd ymlaen ac yn, ti'n bod, uh, beth sa ti'n licio gweld yr arglwydd yn neud yn yr maes yma efo cyfansoddi, eitha yn bersonol i ti, os gen ti weledigaeth, os ti ddim eisiau rhannu hynna, mae hynna'n iawn. Cos weithiau, lle mae'r arglwydd yn dechrau siarad efo ni, ti'n da ni'n mynd i ddeud wrth y byd, wrth gwrs. Um, ond mae groeso i ti siarad, ond efo'r efo cyfansoddi yma ar yr ochr Gymraeg, be ti'n obeithio mae'r arglwydd yn mynd i wneud a ffordd os ti'n licio gweld pethau yn datblygu unai'n bersonol neu bod, yn yr, yn yr byd cyfansoddi dros Gymru yn y, yn y Gymru, efo'r Cymru Gymraeg? Ie, yeah, dwi'n meddwl um, yn bersonol sy'n un, sy, dwi, dwi eisiau sgwennu mwy um, yn bersonol, dwi eisiau sgwennu mwy o gyneuon a mm. sy'n ni'n dwlu recordio um, album arall fel adlais, ond dwi'n siŵr newn ni yn y cwpl o flynyddoedd nesaf, um, mae hwnna'n rhywbeth dyn ni eisiau gwneud. Um, ond really, Dyn ni eisiau gweld fi a Cadi, um, beth sy'n ni'n dwlu gweld yw eraill yn dechrau sgwennu caneuon trwy Gymru a mwy o bobl yn, yn meddwl, ie, yeah, dyn ni yn gallu sgwennu Cymraeg a dyn ni yn gallu defnyddio'r caneuon yma. Um, so, dyn ni'n hoffi gweld mwy o bobl ifanc, felly yn cymryd hwn ymlaen a gobeithio fydd yr album a'r caneuon yma'n ysbrydoli bobl i feddwl ie, yeah, pam lai, pam dyn ni ddim yn sgwennu mwy yn Gymraeg? Um, so, swn i'n hoffi gweld mwy o bobl ar draws Cymru. A wedyn, beth swn i'n rili really dwlu gweld yw... Achos os dyn ni wir am defnyddio'r cynnau yma, mae rai di capelu a mae rai arweinyddion addoliad dewis i ddefnyddio'r cynneuon newydd Cymraeg. Mm. Yn hytrach na default, jyst i edrych ar y cyfieithiadau Saesneg, i ddewis na, ti'n gwybod beth, newn ni un o'r cynneuon gwreiddio Cymraeg um, heddiw. Dwi'n gwybod bod lot o bobl ddim yn nabod e, a mae'n anodd weithiau i ddechrau rhywbeth newydd, ond dwi'n meddwl, os yw'n eisiau gweld hwn yn cario ymlaen i'r dyfodol am ddegawdau i ddod, wedyn mae rhaid ni ddechrau defnyddio'r cynnau yma yn ein oedfaon ni um, i just greu dyn normal fel bod ni'n defnyddio caneuon gwreiddiol Cymraeg. Um, so mae hwnna'n rhywbeth sy'n hoffi gweld y newid yn y... Mae yna ma bobl yn, yn defnyddio'r caneuon yma a weithiau'n gofyn i fi, dyn iawn os dwi'n defnyddio gael call sheet ar gyfer hwn, wrth gwrs, fel defnyddiwch chi e cymaint â chi eisiau. Um, ond dwi'n meddwl sy'n ni'n gallu gweld mwy o hynny yn y blynyddoedd nesaf. Cos mae'r ma arglwydd wedi rhaid y caneuon yma. A ti ydy un o'r o'r rhai maen nhw'n dod drwodd, oce? Okay? Cadi fel ti wedi dweud yn un arall. Yr arglwydd wedi rhaid y caneuon yma i Gymru, i'r Cymru Cymraeg, er mwyn i defnyddio. Mm. Felly, mae yna rhywfaint o gyfrifoldeb ar heini sydd yn medru um, dod â'r caneuon yma o flaen eraill i addoli. Mae yna rhywfaint o gyfrifoldeb iddyn nhw ddefnyddio. Cos Dwi yn credu bod yr arglwydd wedi, wedi, wedi rhaid i'r caneuon yma er mwyn i gael ei ddefnyddio, er mwyn i gael rhywfaint o shift yn y cyfeiriad yma. Uh, pethau fwya, fwy cyfoes, ie? Yeah? Sef contemporary, ie? Yeah, ie. Yeah. Yeah. Ddim bod yna yn byd o'i le efo, fel da ni wedi dweud yn barod, ddim bod yna yn byd o'i le efo be da ni wedi cael yn barod. Twa, da ni ddiolchgar am be da ni wedi cael, wrth gwrs bod ni, twa, remyna, Um, a ti'n gwybod, a beth sydd wedi bod yn digwydd efo'r cyfieithu stwff yn y 70au, 80au. A dwi'n teimlo bod yr arglwydd eisiau y shift yma. A bod gynna ni, ti'n gwybod, cyfrifoldeb a boes ytha, um, chdi a, a, a Cathy, um, ddim jyst i gefnogi chi, ond dwi'n meddwl, dwi'n teimlo i gefnogi beth mae'r arglwydd yn neud ac eisiau neud. Yeah. Cos ddim, ddim di reid y caneuon yma i chdi er mwyn i chdi gael rhywbeth i neud. Ti'n gwybod? O, yeah, yeah. rhaid i ffeindio rhywbeth i Meilir, neud rwan. O, yeah, yeah, yeah. Mae di'r hyn wyt ti am bwrpas, a pwrpas ydy i, i ddim i newid cyfeiriad, ond i'n fynd ar cyfeiriad ar ei tîm third gear eich allan, ti'n gwybod? Yeah. I ni fynd i'r lefel nesaf. Dwi'n gwybod os di hynny'n yeah. syniad. Na, na i jyst rhan i'n gloi, yn cofio pan athyn ni noson o addolid yng Nghaer Salem yn Cynarfon cwpl o fisoedd yn ôl nawr. A jyst yn cofio, yn amlwg oedd pobl wedi gwrando ar yr album, a pobl yn nabod y caneuon nawr, a yn canu, a stafell llawn o Gristnogion Cymru Cymraeg yn addoli Dyw gyda'r caneuon newydd yma. Jyst yn cofio meddwl ar y pryd, dyma oedd y weledigaeth a jyst cymryd moment i oh, just diolch i ddiw bod y weledigaeth oedd ar ynghalon ni blynyddoedd yn ôl, o'n i'n gweld e o'm mlaen ni. So, hwnna swn i'n offi gweld yn fwy, bod mwy o gapeli, mwy o ystafelloedd yn llawn o'r bobl yn, yn addoli diw yn y ffordd yma. Oedd yna'n moment really special a rhywbeth yeah. na i gofio am byth. Um, ond mae just, just yn gweld bod e'n de dechrau gweld y ffrwyth o be all ddod allan o mwy o bobl yn sgwennu, mwy o bobl yn dewis i addoli a um, yn un iaith ni, felly, ie, yeah, oedd hwnna'n gret. Dwi'n siŵr bod o'n hyfryd, hyfryd mm. i ti jyst i weld yr weledigaeth a dy galon di yn, yn wrth digwydd o dy flaen di, mae fel ti, yeah. fel ti weld. Be sy'n mynd o'n meddwl i ydy, yn, yn gwrando na chi'n rhannu hynna, ydy, oh, ti'n licio bod yna. Ie, yeah, o, oh, e'n gret. Ie, yeah, oh, yeah, so ti'n ei dwlu arno fe. Ie, ond ti'n meddwl, fi na gyfle, dwi'n siŵr.
Um, felly, Um, na ni ddechrau, dydo, dydo sort of cloi hwn, dydo hwn i ben, de? ond un peth dwi eisiau gofyn wrtho ti ydy sut fedrith pobl y gefnogi di, a dwi'n eisiau bod yn siau yn gofyn y cwestiwn yma, wyt ti, wyt ti angen cefnogaeth arian? Dwi'n cynnig, um, dwi'n jyst yn gwneud pobl yn gyfarwydd efo Wyt ti angen uh, cefnogaeth just gweddi, ariannol, ti'n gwybod, be, be, be ti, sut mae pobl yn medru dy, dy gefnogi di yn beth ti'n neud? Os dyn nhw wedi cael eu cyffwrdd, ti'n gwybod, yn gwrando ar, ar beth ti'n rannu a dy weledigaeth di a... Ie, wel, yn amlwg, um, mae yna lot o bobl yn gweddio ar dros y wlad a dros y uh, weinidogaeth yma. A beth sy'n bendith yng nghalon i yw, dwi'n gwybod um, bod pobl wedi bod yn gweddio am rhywbeth fel adlais am ddegawdau. Waw. So, dwi'n cymryd unrhyw glod fel, dwi, dwi eisiau just rhoi just anogaeth i'r bobl yna sydd wedi bod yn gweddio. Mae, mae Dyw di ateb y gweddio nhw mm. um, mwy na unrhyw beth, so mae just eisiau bendithio nhw um, am, am i ffyddlondeb nhw a'r weledigaeth maen nhw wedi cael am flynyddoedd, a dwi'n gwybod bod nhw wedi profi real bendith, achos maen nhw wedi bod yn gweddio am amser maith. Cyn, cyn, cyn i fi noed dechrau sgwennu cyneuon, o'n nhw'n gweddio am rhywbeth. Felly mae pobl wedi bod yn rhannu efo ti, o, dyn ni wedi bod yn gweddio am hyn. Do, am... do, do, oh.
mewn ffordd mawr, a mae hwnna'n really bendith yn cael ni. So, ie, yeah, pobl yn gweddio, mae yna pobl yn gwneud, felly please gweddiwch. Dwi eisiau ysbrydoliaeth ar dros ganeuon newydd a dwi siarad a eto i deimlo ar sensitifrwydd i be mae Cymru angen clywed um, i addoli. So gweddio fel na. Ie, yeah, yn ariannol mae pobl yn gallu cefnogi, mae pobl yn bersonol, um, mae pobl yn gallu cefnogi yng Ngweinidog FE, um, sydd yn fel nes i rannu ar y, ar y dechrau, cyfro lot o bethau gwahanol. Mae ma, ma lot o bobl yn nghefnogi yn, yn fusol sydd yn, di really helpu fi am flynyddoedd i allu wneud y gwaith. Mae, yn amlwg mae um, gwaith cerddorol, mae ma lot o'r gwaith dyn ni'n neud ddim yn cael ei, ei dalu fel mm. petai. Felly mae'r ma um, cefnogaeth misol na yn galluogi fi i gael ei maen sgwennu, i gael ei maen rhyddhau, i fynd tuag at recordio. Um, felly os oes unrhyw'n eisiau um, cefnogi fi'n bersonol, please um, Allan nhw gysylltu gyda ti uh, allai roi link. Allan ni ddim cael y pres wedyn os ydyn nhw'n cysylltu fe fi. Na, na, ni, na. O'n i'n gobeithio fos ti'n siarad â fi. Ond um, minau, minau. mae'n hawdd i roi uh, give.net dwi ar fyna. Pobl yn gallu dewis i roi'n fusol neu roi one-off. Um, so dwi'n gallu nhw cefnogi weinidogaeth bersonol i. Ond eto, os ydych chi eisiau Roi um, yn union garchol i adlais i ni allu recordio, i ni allu recordio ail album. Um, please cysylltwch gyda ni, fi neu Cadi neu'r tudalen Facebook a chyn ni uh, ddweud wrth chi sut i allwch chi roi i, i adlais yr er, uh, weinidogaeth yna yn union gylchol. Felly, ie, yeah, dyn ni'n rili'n gwerthorogi, fel ni'n dweud, sy'r album heb bod yn bosib, heb helioni pobl i roi, yn, mewn gweddi ac yn ariannol, a yn amlwg, dyn ni eisiau gweld hwn yn tyfu a eisiau gweld mwy, felly os ydych chi'n gallu cefnogi, os ydych chi mewn um, rhywle lle ydych chi'n gallu rhoi um, unwaith neu ongoing, so hwnna yn cael ei gwerthrogi, felly ie, mm. yeah, diolch yn fawr. Just, ti'n bod, um, i wneud yn glir i, i pwy bynnag sydd yn gwrando ar hwn, wan, rheswm, a ti'n gwybod hyn yn barod ni, rheswm dwi wedi cael di twa, i, i gael yr sgwrs yma ydy i glywed beth mae'r arglwydd yn neud drwy dy weinidogaeth di, sef What is God doing in Wales? Ddim plug ydy hwn i gael pres i ti, just mm. ddim o gwbl. Ond y rheswm dwi wedi dod o fo i fyny ydy achos fel Cymru Cymraeg weithiau, da ni'n pyn bach yn rhyw shy ac yn embarrassed i sôn am pres, ond mae gweinidogaeth fel gen ti yn, yn costio, ti'n gwybod, cos ti di, ti di, ti bod, ti di cymryd cam o ffydd, felly mae'n bwysig bod ni'n dod â hyn i'r gwynaf er mwyn i'r bobl sydd efo calon i gefnogi. Felly ddim plug ydi o, ond just dod o, dod o fai sylw bobl um, bod na ochr ariannol, os dyn nhw isio. Os dyn nhw isio. Ie, yeah, a, a, o'n i, dwi wedi gorau tyfu mewn, pan nes i ddechrau ni weinidogaeth, o'n i'n casau sôn am arian, ond fel i ti'n mae'n reality. A oedd rhaid i'n mindset i feddwl o ran, be dyn ni'n neud yw buddsoddi yn y deyrnas, a pam dych chi'n newid eich meddwl i, i feddwl fel hynny, um, dwi'n meddwl bod e lot haws, cos e fel ydych chi'n dweud, dwi e ddim amdan unigolion, um, dyn ni gyd fel Cysnogion eisiau gweld y deyrnas yn tyfu a mae hon jyst yn ffordd i fusoddi yn y gwaith fel ti'n dweud, mae'r ma arglwydd eisiau gwneud a mae'r arglwydd yn gwneud um, yng Nghymru. Felly dyna sut dwi'n gweld e, felly o ran hynny dwi'n gweld e'n embarrass i, i ofyn, no. achos dwi eisiau, dwi eisiau gweld y weinidogaeth ma'n tyfu a dwi eisiau gweld pobl yn addoli Dyw. Um, felly o fewn hynny, mae'n eto, mae, mae rhai pobl yn gallu, dwi'n rhai pobl ddim, mae hwnna'n ffain, dyn ni ddim. Yeah. Os ydych chi mewn sefyllfa lle ydych chi'n gallu, gret, ond os dim pwysau ar unrhyw un. Os mwynhewch, er, mwynhewch be mae'r adeg yn gwneud. please, ie. Yeah. Yeah, yeah. Felly, gwranda, Meili, dwi wedi mwynhau. Uh, dwi wedi dysgu mwy am dy weinidogaeth di. Dwi, uh, dwi yn un, a dwi'n gwybod na ddim y fi di'r unig un, yn wir, wir gwerthorogi um, y weinidogaeth wyt ti yn, yn, yn rhoi allan yma. uh, ar yr ochr gerddoriaeth mae cyfansoddi, mae'n wych. Okay? Ac, um, ac yna pan o'n i mor cyn i di gael di glywed mwy, i rannu mwy, ac uh, tywed, i bobl cael clywed be mae'r arglwydd yn neud yng Nghymru, a mae hwn yn rhywbeth mawr mae'r arglwydd yn neud yng Nghymru. Felly, diolch yn fawr iawn i chdi. Ac, uh... ah, diolch, diolch i ti. Yeah, Mae'n ble ma bleser, a mae'n dweud clod i ddew. I, i weld y digethau yw e, uh, a mae'n jyst yn bleser i allu bod yn rhan ohono fe. Yeah. Lovely, lovely. Felly, ella, ti'n gwybod, pen tua blwyddyn, dwy flynedd, lle gawn ni sgwrs eto, ti'n gwybod, i weld... Um, Wel, lle mae pethau, ie. Lle mae pethau, beth mae'r arglwydd yn neud. Uh, Cos efo'r arglwydd, mae'n ffres drwy'r amser, dydy? Of course, ie.
Yeah. Ti'n gwybod?
Yeah. A fydd o di rei rhywbeth ar dy galon di eto fel, fel ti'n cerdded yn y weinidogaeth yma. Fy'n rhywbeth arall yn dod i fyny ac yn fresh beth bynnag. Anyway. Ond am rwan, Diolch yn fawr iawn i chdi. Oce, okay. Diolch. na ni siarad eto.
Oce, okay, Meilir. Diolch. Iawn, hwyl. Bendith i chdi.
Tara, tara.